Болай итеп җырлау өчен туган телне күп еллар өйрәнергә кирәк. Чирек гасыр элек ирешелгән казанышларның берсе, өлкә үзәгендә татар теле фән буларак укытылучы 38 нче урта мәктәп ачылуы. Әлеге уку йортын тәмамлаучыларның берсе, Рушания Мошарапова, бүгенге көндә Казан югары уку йорты таләбәсе, татар моңы лауреаты. Шушы егерме биш ел эчендә татар хәрәкәтенең иң зур казанышларының берсе ул Мирхәйдәр Фәйзи исемендәге Оренбур татар драма театрының төзелүе. Ул Татарстан белән Башкортстаннан тыш бердәнбер татар театры. Профессиональ нигездә тергезелгән татар театры залында өлкәнең төрле почмакларыннан килгән милли хәрәкәт активистлары, хакимият вәкилләре, төрле милли оешмаларының лидерлары, дин әһелләре, татар оешмасының эше белән танышырга, милли сәнгать белән хзурланырга җыелды. Егерме биш ел элек ирешелгән казанышлар бихисап. Яңа вакыт газетасын гамәлгә кую, Татарстан белән аралашуны яңа югарылыкка күтәрү, милли авылда татар йортын булдыруда катнашу, мәктәпләрдә татар теле дәресләре укытылуын контрольгә алу, Татар сәнгать түгәрәкләренә ярдәм итү, менә ул татар милли хәрәкәтенең бу елларда башкарган эшләренең тулы булмаган исемлеге. Ә өлкәнең төньягында яшәүчеләр, Россия төбәкләре арасында беренчеләрдән булып Татарстан каналын карауга иреште. 2001 елны без Рәсәйдә беренче булып Северный Бугрыстан Әсәкәйгә Татарстан телевидение сын керттек, ул вакытта спутник юк иде әле. Ике библиотекада татар китапларын, газет-журналларын яздырып ала башлады. Татар балалар бакчасы ачтык. Беренче башлады безнең Галәүдинов Мәскүт абый Гилмутдинович. 98 нчы елга хәтле финанс вопрослары Татарстан белән бергә решать ителгәч, иннән соң да анда согласование проектлар кирәк, күп эшләр эшләргә туры килде. Менә 25 ел ел буена без бер генә мизгелгә дә үзебезнең милли мәсьәләләрне тикшермичә калмадык. Һәм хәлебездән килгәнчә күп эшләр эшләдек дип әйтсәм, бер генә дә ялгыш булмас. Иң мөһиме, милли үзаңлы, булдыклы кешеләрне барлау, туплау булгандыр. Кичә барышында милли хәрәкәтнең лидерлары, активистларының исемнәре атала барды. Иң беренче җыелышлар китапханәдә булды һәм менә безнең күз алдында барысы да алар үтте. Бүгенге көнгәчә без һаман шул оешмалар белән эшлибез. Башлап җибәрүчеләр булмаса, шундый актив бүгенге эшләр дәвам итмәс ие. ирешелгән, ләкин бүгенге көндә югалтулар исемлегенә кергән, педагогия университеты белән педагогия колледжының татар бүлекләре. Бүгенге көндә дә әлеге уку йортын тәмамлаучылар Оренбург укытучылары сафында. Студентларны без татар теле укытучысы ясап кына чыгармадык, ә аларны театрларга йөртеп, аларга, аларда татар халкына, татар теленә, татар моңына, татар культурасына мәхәббәт тәрбияләдек. Соңгы елларда мохтарият татар шмакәрләре белән эшләүне дә җайга салырга тырыша. 2015 елда Оренбур өлкәсендә гаять масштаблы эшләрнең берсе, ул Бөтенроссия авыл Сабантуен үткәрү. Бу эштә дә мохтарият татар малтабарларына таяначак. Алдыбызда иң зур эш тора, 6 нчы июньдә, 2015 елда Всероссийский сельский Сабантуй була. Аның өчен без бөтенебез уйлыйбыз, әзерләнәбез. Рәхим итегез, бөтенегез безгә килергә. Бүген исә Оренбург өлкәсе татарлары тормышының барлык яңалыклары турында Татарлар, Оренбург, ру сайтыннан белергә була. Оренбургтан Фирүзә Абсалямова, Татарлар.